yɛ nkyerɛ so no, memmɔɔ ne din, mɛma ɔno ankasa abɔ ne din ne nipa nipaban a ɔyɛ. Dɛtɛ, na ɔdin ne sɛ? Na ankasa me din ara ne Kofi Agyeman. Kofi Agyeman. Ah. Na ɔhene, watena eh, Dubai ha how many years? Oh, matra Dubai eh, aka just six Ɛna months. ɛna wama wama ɔne no so kakra ma mmɔe. Matra Dubai aka just six months to five years. Aka six months. Yes. Na ɔpɛ sɛ Five years. five solid years ɛwɔ Dubai. Yes. Wow. wow wow wow wow. ɛnyɛ easy. ɛnyɛ easy wɔn.
ɛnyɛ easy.
na
yɛatete yɛatete nsɛm pii afa dubai dubai dubai dubai kɔntro dubai dubai ho yɛbɛhyɛ aseɛ firi oba no ɛne wobɛduruyɛ Nkɔmmɔ bɛn na wo agent ne wo duruiɛ diiɛ ansa na ɔde wo foro plane abɛduru Dubai? Oh, me nua, meda wo ase. Me nua Ken, meda wo ase sɛ woama me saa akɔnya yi sɛ menna nnoɔma bi adi. Because asɛ nnoɔma ahyɛ yɛn so akyɛ. Sa, sa, sa.
Sɛ wobue mu anaa wonyɛ nipa ankyerɛkyerɛ nsɛm bi anfa ankyerɛ no a, yɛ na bebree so wɔ akyiri, wɔn thinking sɛ wei abɛduru ha nti, Ɔmpɛ sɛ obi bɛba nti na ebi a wɔyɛ si. Nti meda wo ase wɔ saa kwan wei ho. Fan, me bɛ yi agent no deɛ, wɔne me di nkɔmmɔ all right. Ɛna abɛɛfo ntɛntɛmfidie yi so. Hmm, deɛ lady no de yɛɛ me no, sɛ meka sɛ meka a, ɔhwɛ adeɛ bɛkye. Bayɛ sɛ meka.
na yes ɛsɛ mɛka na ahwɛfoɔ no a ɔmo hwɛ yɛn na ɔmo ɔmo wɔ fie na ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba no sɛ wo pa sɛ ɔba a na ɔmo kwan a ɔbɛfa so. good na so wada ɛdɛ wada ho so wada ho so platform yi de ɔba so a
deɛ wɔ hɔ biara no wobɛyi wobɛyi apie sɛ ne etie biara yɛ bɛsi ebie nkurɔfoɔ yi meyi apie na yɛ bie nkurɔfoɔ ni saa saa na ɛdeɛ ne sɛ meba o ɔba no Though nkɔmmɔ no a w'agya kyerɛ no diiɛ no, yɛka no sikasɛm mu a, ɔgyee sika bɛyɛ sɛn ansa na ɔde wo ba Dubai a? Oh, so 2016, ɔgyee me 150 million, which is 15,000.
15,000 Ghana cedis ansa na ɔde wo ba Dubai? Yes. Wow! 15,000 Ghana cedi na ɔgyee me.
Ɔde wo ba no, nkrataasɛm mu no, meyɛ sure sɛ ɔka kyerɛ wo sɛ adwuma a bɛyɛ wobɛnya sika bɛyɛ 50 million ne adeade anaa wanka bi ankyerɛ wo saa? Oh, ɛne deɛ 100%.

ɛɛ senior man baako baa ha na ne nkɔmmɔdi na ɔse wobɛduru a ɛdan no a ɛde wobɛda mu no wodi kan tua sika wo nso tua bi saa sika no metua yi even koraa no na me bra ne sika nti me ba no ma me tɔ ɛɛ thousand two hundred which is twelve million o cedi ɛna ɔde maa me tu meduru ha no agent no deɛ mebɛsii no so ase even koraa no airport koraa ɔbɛpeke me afiri hɔ no

Deɛ ɛkyere m'adwene kakra ne sɛ wobɛduruiɛ no wo se yɛ maa offer letter. Yɛ maa no offer letter from Ghana ɛnyɛ sɛ ha o. Wo baa yɛ na na akɔ adwuma no ana. Dabi dabi dabi dabi
ɔde me nenam later on kora me frɛ agent no wɔ Ghana no kora no ɔsan yɛ abɔ yi ma me ɔfrɛ me bra kora sɛ ma threaten no aka nsɛm bi a ɛho hia de akyerɛ no. Dabi o ɔno no adi ntura akyerɛ no na ɔsan threaten no. Oh yes ɔsɛ wafrɛ me bra. Asa na agent fo bi teɛ.
Nti na me bra nso worry sɛ. Sei na ɛkɔ so sɛ ebia na madidi na dɛm nti na na adwuma ho ayɛ den de ama me.
Nti meka kyerɛ me bra sɛ, Yɛse ano a yɛde bɔ bosea nyɛ ano a na yɛde tua. Because mefiri Ghana ba na sika na ɔgyeeɛ no a ɔka kyerɛɛ me sɛ m'adwuma wɔ hɔ nti memmra na memmɛyɛ adwuma no a mebeduruiɛ no na ɛnyɛ saa adwuma no a na wɔka no ɛfa security ho nsɛnsɛm no a ɔfa letter no a ɔde maa me no ɛnyɛ nokorɛ no. ɛno nti na me nso mefrɛ no a mede di n'atɛm because wɔte hɔ no akwantuo no obi wɔ hɔ kora wɔni passport obi ntu kwan da but wanya link bi wɔ ebi a kurom a anaasɛ baabi foforɔ nti ɔde wo ba no a na ɔde wama nipa nipa foforɔ ah, na ɛsɛ yɛde wo rane ah, wode wokɔ adwuma wei mu wokɔ wei mu ɛsɛ adwuma no nyɛ ɛnyɛ ɛyi sɛ adwuma no wɔ hɔ ɛna nipa no de kɔɛ a wanyɛ anyɛ adwuma ni ne hɔ ɔte ɔde wo rane sɛ wobɛnya adwuma mu kwan

kilos ɔmo yi no twenty five kilos na me nua me nua sɛ yɛkɔɛ na yɛkɔ hu adwuma yi na yɛ start adwuma yi me nua wodu hɔ koraa aba megu because the way machine bɛ yi cement na to hɔ no me ne wo kɛsɛ ne wɔ yi me ne mɛ kɛsɛ seconds no ne wɔ yi bɛyɛ ten. Nti wo mma ɔnyɛ ha na wampa wampake ne ntɛm a. Wobɛtumi apagya bɛyɛ hundred bucks a day. A day sɛ hundred bucks sɛ na ɛka two thousand a ɔsɛ hundred wobɛwie no na wontumi mmɔ mu osisi. Wow wow wow okay okay na ɔpon wei ne nyinaa no na nso wayɛ adwuma wayɛ watena Dubai getting to five years na ɔpon wei ne nyinaa no sɛ. Wonya adwuma yɛ? Wonya adwuma yɛ a, adwuma no agya ni oyɛ wo papers ma wo ana? Oh adwuma no deɛ me lucky ɛna me kɔ hyia girl baako a yɛfrɛ no Steven wɔn de baabi a me nan bia no me bɔ ne din bɛbɔ ne din because even kura ne agent no kura ɔba me ba no ama ma nfa me ntaade mpo na ɔma mpo ama ɔka kyerɛ me sɛ me mmra akra because wanka nkyerɛ me sɛ me biribi ayɛ ready even no ma me tɔ ɛkura sɛ me de ba no kura ɛsan kɛfi nti saa guy yi ɛna oyi na ataadeɛ maa me sɛ me fa nhyɛ nti baabi a me nan bia no

sɛ edu anwummere na wo ho anyɛ ha a wonyɛ baabi nna meba o wei deɛ ayɛfoɔ masom a wei deɛ yɛsɛ obi nsi turo duro matoa hmm. ɔno ankasa na ɛka ɔno ne experience a wafa mu no ɛna ɔka kyerɛ mo na mo mɛnwi sɛ ebi a yɛmpɛ sɛ ɔbɛba nti na bi a yɛkeka saa nsɛm wei o ɛmmom deɛ yɛfa mafa mu no ɛna mɛka bia ɛde akyerɛ wo okay so wo ba na obi ka biribi kyerɛ wo a tie ok yɛnkɔ yɛnyim se ɛɛ steven wabɔ ne din ɛnam kwan bɛyɛ so na steven ɛboa ma onya adwuma a wɔyɛ no sesie yi adwuma kwan a bɔyɛ no de ɛfa ɛfa so a menya sɛ opportunity wei ɛne sɛ meka sɛ na ɔwa yɔnko bi wɔn sɛ ɔkɔ stay kata madafo ɔkɔ stay kata before nti ofiri kata na ɔba ha sei nti no nso no wɔ yɔnko bi wɔ na ɔsɛ ah ma me ne me madamfo yi nkyate sɛ bi a ɔbɛnya opportunity bi ama yɛn nti ɔne ne madamfo no kasaeɛ no ɔse me wɔ me nua bi ɔmo kora no baabi adwuma yɛ a meyɛɛ na ɔmo nyɛ permanent na ɔmo yɛ casual ɔmo ba hɔ as a labor na ɔmo ba ha na ɔmo bɛyɛ adwuma ɛna ɔse daabi me ne me nua no akasa nti sei no yɛnyɛ ne sei nti ɔno boy no nso kasaeɛ no ɔde ne nua no namba maa yɛn sɛ yɛne ne nkasa to honest ɔne boy no kasaeɛ ɛna bɔyɛ no ka kyerɛ sɛ sei ɛna medi ma de ne adwuma no teɛ na sei na medi ma de ɔgye sika ansa na yes ɔde akɔ adwuma no yes ɔgye sika because ɛyɛ ha policy even agent no a ɛbɛsuasua mu nyinaa no obiara gye sika yɛ kwakyema industrial area obiara gye sika sɛ ɔma ma yɛ adwuma ne kwakwa ne sɛ wobɛduru a Wo sika a wode bɛpɛ adwuma deɛ wɔsɛ ɛhyɛ wo ho. Ɛhyɛ ho. Ɛna wo bed space nso ɛsɛ ɛhyɛ wo ho. Baabi a bɛda.
Ne nyinaa. Wow wow wow wow. Ɛsɛ ɛma saa sika wo nyinaa hyɛ ho because saa nhyɛ ho deɛ menua aso bɛyɛ hye. Na
ɛɛ eh, wobɛduru yɛ ne waka bebree na adwuma adwuma mede ana like me emphasize wɔ adwuma no so because woba ne sɛ woanya adwuma anya a na wo nsa si fam na ebi abɛsa akɔ akyi eti no wobɛduru yɛ no na watumi atena mu ɛkɔ mfie no mu yi deɛ meyɛ sure sɛ wonya adwuma a wo ho tɔɔ anam. o meyɛ adwuma adwuma no deɛ meyɛ adwuma but na nyɛ adwuma a na ɛni gua sɛ nka meyɛ but ɛnam kaa na me nua no abɔ no sɛ manyɛ adwuma no saa ɔhwɛ a me nso mayɛ biribiara. na ɛsɛ ɛka bi a bɛn nti no wobɛyɛ no saa.
Memie m'ani na mayɛ no saa because nsɛm a ɔka kyerɛɛ me no na mebɛduru yɛ na nhwɛ akatua a mɛgye na mede kɔ Ghana even deɛ ɔgyina cycle kura ho mfasoɔ kyɛn me na ɛtɔn adeɛ no ho mfasoɔ kyɛn me. Woyɛ adwuma no na adwuma no ɛmu asetena te sɛ woanya adwuma alright ɛyɛ na adwuma no mu asetena te sɛ. Adwuma no deɛ nka ɛmu asetena no deɛ na nkɛyɛ but ɛbɛ ɛbɛ wi aseɛ no. na afei deɛ na biribiara yɛ west na mu nsɛm bebree because sɛ wo woka na ahwɛfoɔ no wɔn ahwɛ a anaa wɔn wɔn wɔn wɔn mu tie a na nka nipa no baa na sɛ ɔpɛ sɛ ɔba ha a ɔno nso hu kwan a ɔbɛfa so ɔbɛfa so nti na yɛn nya bere sei no saa mmere yi a airport abiebie ne deɛ ɛkeka ho deɛ mɛsrɛ sɛ agentfoɔ bebree ɛde Oh. stories bɛnam me me me ne wo kasa kura obi a wɔsapo me wɔn me kyate bɛyɛ yi no me dɛ meka no kora no akyerɛ sɛ me nua Menni adwuma. Menni adwuma. Ɛna sɛ obi sɛ ɔboa wo a, make sure sɛ nipa no ɔma wo good link. Me de ɔbaa menni adwuma no, ɛna me nso baabi a meda no, wontumi mmɛda hɔ bi because security nyɛ allow. Wontumi ɛnta baabi a ma obi te sɛ covid 19 nti wontumi nslame baabi apue akɔhyia. Hyia deɛ ebɛtumi ahyia but motumi ɛwura dan baako mu deɛ ɛkeka ho wei deɛ eh, ahwɛfoɔ sɛdeɛ ɛdi ka kan na wɛyɛ secret from gh yɛse yɛde interview nwanwasoɔ deɛ mu ɔhye nkwa na ɛdɛ ɛbɛso mu so ate aseɛ enti no yɛpɛ sɛ yɛbie mu ani sɛ wofiri ghana ɛretu kwan a ne me problem ne sɛ yɛnhwehwɛ mu ansa no aba obiara wɔ na experience Sɛnea ɛbɛyɛ a woreba a, w'ani so mmɛtan, wommɛyɛ stranded, na afei deɛ wobɛyɛ sɛ ɛna ae, wobɛfrɛ wo nana bi ne wo papa bi. Daabi. Ɛno nti na ɛnyɛ berɛ a yɛredi saa nkɔmmɔ yi. Na sɛ yɛgu so twetwe nkɔmmɔ yi ara no, yɛyɛ deɛ yɛ platform yi deɛ woba so a, yɛ, ɛyɛ nkɔmmɔ nniadie. Yes. Ɛhɛn, nti no, Yes.
baabi a ɛtumi to fa. Yeah. Ɛhɛn, nti no, sɛnea yɛgu, yɛ- yɛgu so twetwe nkɔmmɔ yi ara no, ɛɛ, Yɛnkɔ back to w'adwuma a woyɛ. Na adwuma mu hɔ no, mo ne Indiafoɔ anaa moyɛ Ghanafoɔ nko ara na moyɛ adwuma anaasɛ mo ne Pakistanfoɔ na moyɛ adwuma anaasɛ mo ne ɛhɔ no nipa dɔ sɛn. Mo sɛ aha no deɛ yɛn nyinaa yɛ frɛfra ɛna adwuma nso yɛn nyinaa yɛ frɛfra frɛfra Ghana all nationality yɛ frɛfra. yɛ adwu yɛ a yɛyɛ adwuma wɔ ase because adwuma no a yɛyɛ no ɛnam sɛ wei mu nhyɛ da nte borɔfo no nti ɛsɛ ghanafoɔ no yɛ yɛakɔ sukuu adu anim nti ɛyɛ na yɛ ho akɔ akɔ akɔ akɔyɛ akɔyɛ tan yes mo nti ɔmo hu sɛ woyɛ biribi mpo na ɔmo twɔrɔ so deɛ wonyɛ yɛ mpo yɛ sɛ wayɛ na sɛ ɔpɔn wɔtu kwan abɛn nyinaa no nneɛma bɛ ok maame bi sa so mo Asɛm baako bi kyere m'adwene, sɛdeɛ woatena ha akyɛ yi deɛ, eh, asɛm a ɛkyere m'adwene ne sɛ, sɛ wofiri Ghana ɛbɛduru ha, alright, wonya adwuma yɛ, alright, na mistakenly biribi si, na yɛka sɛ okay, yɛntumi no nya adwuma bio. Ɛdɛn, like, ɛdɛn paa na wo a woatena ha akyɛ no, wobɛtumi aka ama ahwɛfoɔ ho sɛ, okay, sɛ ɔno bɛduru ayɛ sɛ biribi si ne sɛ Ɔmo ɛɛ ne company ka so ntumi nyɛ adwuma biam a, ɛdɛn na wobɛyɛ anaasɛ dɛn na wobɛyɛ ama wankasa wanya ahotɔsoɔ foforɔ? As a beginner no, meka kyerɛ wo sɛ ɛnam sika a me nua no sɛe no nti na maa mede anibere ne anyaden ɛfɔ so sɛ menya saa sika no back. Ɛna nipa biara wotumi pɔn sɛ wobetu kwan adi yie, ɛnyɛ sika na wahwɛ abusua. na watumi asisi dan, na watumi ayɛ biribi a ɛwɔ hɔ. Nti sɛ ɛkɔba no sɛ company no sɛ ɔntumi ne nyɛ adwuma bi mu a, na wakae baabi a ofiri a ɔbaeɛ. Ɛma ɔba mu mu. Ka baabi a ofiri baeɛ no, na hwɛ sisi a situation a wowɔ mu no, aka bi akatua a wogye, nneɛma a wofa mu no, ɛsɛ wode biribi ɛtoto ho. Nti sɛ yɛma wo a, anaasɛ wopɛ sɛ wotena mu a, wobɛtumi akɔpɛ adwuma. Ɛna adwuma no nso, ɛnyɛ easy. sɛ obenya adwuma no because wosɔ wo bere ansa na wonya adwuma mpo a wohyɛ mu na sɛ company no sɛ wontumi nyɛ adwuma bi mu a ɛno ne sɛ ɛsɛ wokɔ fie na kɔyɛ homework yie okay dɛ ɔpa kyɛn sɛ adwuma no nya no deɛ ɛyɛ very difficult yeah that's it ɛna wobɛnya adwuma nso agye sɛ wosa atua another sika foforɔ ma agent Ah, okay. Okwa no, ɛha biribi nyɛ firi, me nua. Okay. Biribi wobisa me biribi nyɛ firi wɔ ha. Sɛ wobɛboa obi anaasɛ nipa no wobɛto ne nsa frɛ sɛ adwuma bi wɔ ha because obi wɔ hɔ a obi sɛ sika no dedada. Wɔ hɔ obi sɛ sika no dedada. Akoyɛ no wɔ hɔ but wontie sɛ sika no a ɛnyɛ adeɛ a wobɛnya.
Okay. Because ebi adwuma no yɛ firi.
yɛsɛ adwuma no yɛ free ba agent no no bɛfa kwan bi so akyigye mo nsa agye sika firi nsɛm ansa na ansa na wɔn adwuma wede ahwɛfoɔ mo ani so a ɛne mo asom a
because wɔn ntua nso a wɔnya adwuma no ɛna meka sɛ obi a na ɔbɔtɔ mu nso nyɛ ɛgyina yɛ sɛ the best ne sɛ wobɛma baage so na paa yes wɔwie ka na wabɔ na sɛ wotu nkra ofie no bi mma deɛ a ɛsɛ wɔn aba adwene so anaasɛ wokɔ fie because wontumi waste time wɔ ha and anyɛ ha na wofiri because a day koraa no sɛ visa wɔ expire a day koraa wowɔ asɛm bɔ no bɔ firi ɛnɛ bɛ expire firi adekyi na adekyiɛ wowɔ sika wobɛtua ne sɛ sɛ wobɛduru no a ɔpɔn biribiara no Ɔbɛsa ɛyɛ spy a wobɛsɛ tua sika foforɔ. Wobɛsɛ tua sika foforɔ.
A wode wode w'ani bu sika no. First no wobɛtua hundred ɛha sika hundred. Ɛsɛ first day na anaasɛ. First day no wobɛtua sika hundred. Nti efiri hɔ ɛkɔ no afei de nan edidi so saa. Na ɛnkirisi adeɛ ti bi a na ebi bɛ kan. Saa up to time a wobɛtua na sɛ wobɛ wobɛ ɛsɛ ɛfiri sɛ akantuo yi ho. Nti sɛsɛ no woanyɛ sika antua sɛ sika no a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahwɛfoɔ no bɛte nkɔmmɔ yɛdi no ase nti no woanyɛ sika antua saa yɛka sɛ ɔmo wɔ borɔfo di bi ɔmo de ma no ɔmo ka ɔmo ka sɛ overstay overstay na na ɛno bɛyɛ dɛ ɛnɛ ɛsɛ ne wɔn ka kurom a ɛnɛ wɔn ntumi nkɔ ɛnɛ mu wɔn a wɔn wɔn ntumi nkɔ nkɔ renew papers no ɛnɛ mu wɔn a ɛka no nso ɛda hɔ ɛka no nso dɔɔso yes.

Masom a, wei yɛ nkɔmmɔ twetwe na yɛde yɛ dɛ, yɛde brɛ mo no. Sesei no, kwan a yɛpɛ sɛ yɛfa so ma mo a mowɔ fie no, mo nso mo ani da hɔ wɔ any Asian country sɛ wotu kwan akɔ Asian country no, obi nka sɛ ɛnkɔ, obi nka sɛ ɛntu kwan. Afa kwan papa no so.
Na kwan a bɛtu no, make sure sɛ woayɛ nhwehwɛmu, woafa kwan papa no so, woakɔntate nnipa bɛyɛ more than five. mesrɛ wo nyɛ sɛ wotee sɛ ɛkwan bɛda hɔ a na ama passport ne nneɛma so no aba wobɛtumi abɛduru na afei deɛ ɔde soboɔ akɔbɔ eh, w'aban anaasɛ w'abusuafoɔ ɛti kyɛma wedeɛ yɛmma yɛ nkɔmmɔ ne nwa pii because yɛse eh, agorɔ yɛ dɛ no na adeɛ sa nkurasefoɔ ɛna eh, Yɛ yɛ yɛ yɛ yɛka sɛ yɛdi adwene da akyi a yɛbɛhwɛ yɛ so firaw. Ɛhɛn nti yɛmpɛ sɛ yɛn kɔmɔ ndɔwa no. Ɛɛ mpɛ sɛ yɛbɛfa akɔnya wei so do ɛne ahwɛfoɔ akasa but mpɛ sɛ wofa akɔnya wei so ɛka biribi kyerɛ sɛ w'abusuafoɔ o sɛ wo namfofoɔ o obi a obɛnya opportunity ahwɛ saa video wei biara no. Yoo, meda ase me nua sɛ wama me saa platform wei. ɛma no hwɛ bi kora kyɛ sɛ meka nsɛm no nkyerɛ adɔfoɔ ne atiefoɔ ne ahwɛfoɔ menua madi ka ka bebree madi ka ka bebree ɛde akyerɛ mo kakra medeɛ mɛka kyerɛ wo no sɛ tie afotuo no na wotie afotuo yi ɛbɛboa wo